Insellmilkom nilqawkom għal podcast ieħor tas-satar mtemm ikbar għażżar. Illum se nkunu qed niddiskutu tema ġdida, it-tema tas-saħħa kemm importanti s-saħħa għaliex forsi x'nistgħu nagħmlu biex aħna dejjem ikunu f'saħħitna. U miegħi ovvjament jakkumpanjawni għandi dawn l-erba' tfajliet ħelwin ħelwin ta' seba sena u xek li ġejjin mill-iskola ta' Immaculate Conception fħal tarxin. Jien jisimni Emma Taylor. Jien jisimni Nina Habe. Jien jisimni Kelly. Jien jisimni Kejden Zvanello, mur l-iskola tal-Immaculate Conception. Imur l-iskola tal-Immaculate Conception Secondary school, mur l-iskola Immaculate Conception ħal tarxin u s-suġġett favorit tiegħi huwa l-Mezz u l-Malti. Is-suġġett favoriti tiegħi huwa Science u l-Mezz, l-istorja, r-reliġjon u l-Malti. Is-suġġett favoriti tiegħi huwa drama. Il-passatempi tiegħi huma l-sfin u l-pjanu. Il-ħobb ħafna mpinġi. Il-hobbies tiegħi huma isfin, id-drama u l-kant. Il-ħobb ħafna mpinġi. U nisfen minna risfina li hija l-ħajti tkun vojta. U ġejt hawnhekk biex nitgħallem fuq iktar fuq is-saħħa u x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu ġisimna. Ġejt hawnhekk biex ngħid l-affarijiet li naf fuq is-saħħa u nitgħallem jien ukoll. Ġejt biex nitkellem fuq is-saħħa wkoll u biex nitgħallem iktar dwar is-saħħa wkoll. Jien ġejt hawnhekk mhux biex naqsam x'naf jien dwar is-saħħa, imma biex ukoll nitgħallem iktar punti u jkolli saħħti iktar b'saħħitha.
Kif intom orrajt jew? Orrajt, orrajt. Jiena smajt li intom tfal kwieti ħafna, mhux vera. Minn barra kellix għallu li tparla. Għana raw illu, għana raw, issa izmin jatina pariri jgħidu. Mela, Is-saħħa xi tfisser għalikom li tkun b'saħħtek? Ngħiduli. Fuq saqajk, mhm. inti se tagħmel affarijiet normali ta' kuljum. Mhm. Mhux eh, tkun tista' tagħmel affarijiet sportivi, affarijiet normali. Ok.
Mhm. U wkoll titkom mentalment b'saħħtek. Mentalment. Li tkun tista' tikkonċentra u hekk. Mhm, mhm, yes, proset, xiktar.
Li tagħmel sports u kollok naqa' enerġija. L-enerġija, yes, yes. U li tkun tikol affarijiet tajbin u affarijiet binqas sokkor.

ma tkunx tista' tista' tagħmel affarijiet li nies oħra jagħmlu, pereżempju ma tkunx tista' pereżempju tagħmel sport li tieħu pjaċir tagħmel ma ma tkunx tistax isek ġismek ftit drabi jieħu kontroll u jekk ma tkunx b'saħħtek ma tkunx tista' tikkontrolla ġismek sura ta' nies. Eżattament, eżatt, eżatt. Ġieli kontu eżempju ma tifilħux,

Soltu ma nġidux miegħek biex dik. Soltu niko normali. Niko normali, għarrejt, għarrejt. U żgur, ma kif tħossukom anka intom, eh, meta tkunu ma tifilħux, xi dejjaqkom l-iktar apparti li tkun ovvjament tajjeni u marda jkollkom. Nistammur pereżempju sfin u ma nkunx nista' nintaqa' mal-ħbieb u Li titlef affarijiet li s-soltu tagħmel fil-ħajja ta' kuljum, u żgur li tħu gost tagħmel. X'iktar? Jien li nitlef l-iskola għax ma narax il-sħabi. Right, ej għal-min, għal-min. Tajjeb, għednu għoz ismek. Mm.
Anka jien l-iskola toġobni, ma nkunx li nitlifa. Sa l-oħra kont ma niflaħx, kont il-bist l-uniformi taħġu l-korot ta' mama, għattila mama niflaħx, Kienu ilhom jgħidu li tista' ma tmurx, tista' ma tmurx, għattilhom ma mmurx u. Imma bħajt tisforza sal-aħħar.
Eh. Vera xtaqt immu. Illahu, illahu.
Tajjeb, tajjeb, għandkom skola għadina għalbkom jiskom l-skola. Tajjeb, tajjeb. Tidu ħafna pjaċir, tajjeb, tajjeb. Għamlu bieċa xol tajba mela. Għalikom skont skont opinjoni tagħkom x'għandkom tagħmlu biex x'għandna nagħmlu biex nkunu f'saħħitna. Nixorbu l-ilma kuljum. Nixorbu l-ilma taf kemm għandna nibżgħu nixorbu. Żewġ litri.
Żewġ litri kuljum. Ma npejpux u ma nużawx nħidu l-vejp għal dawk jagħmlu eh, sara l-ġisimna. Tipipu vejp, iva, iva, speċjalment fil-pulmun, eżattament, eżattament. Semmejt l-ilma, per eżempju, nixorbu ħafna ilma, tixorbu intom żewġ litri iva, kuljum. Iva. Vera jnexxilkom? Uuu, kif jnexxilkom tixrobu daqs? Isfin. Isfin, għandek raġun taħna. Nixrob tipo litru, mbagħad mhm. id-dar inqasmu Tazzi u għek, tazzi. Unbat anka jen fi sfin kollok bżonnu. Kollok bżonnu, vera, dik vera, titlef ħafna. Uġek. Jena diffiċli, għana xej, xnixrob l-ilma, ta' xnixrob. Pero l-ilma sifu ħafna affari differenti u koll. Mux veri. Tiħu per eżempju jinnaf xi brodu għandek ħafna ilma u koll, veri, jew ċertu frott, eżempju, l-frott. Tafu kemm għandna bżonn nieħdu frott u ħarġiġ kull-jum? Ħamsa seba.
Bej ħamsa u seba. Kienet ħamsa u tal-lawa għal seba. Tħobbu intom frott u ħaxix? Vera? Sena l-frott u l-ħaxix jew?
Frattur ħaxix. Jiddependi l-im.
Jiddependi l-im. Eżab, huma favoriti tagħkom. Il-banana, t-tuffiħ. Ok.
Il-larinċ u bħala ħaxix nħobb il-patata, l-karrotti, il-qarabali. Right. U affarijiet. Jena frott inħobb il-frawli, mm. inħobb il- il-naw il-larinġ u t-tuffiħ. U t-tuffiħ ukoll. Bħala frutt inħobb ħafna l-blueberries, pineapple, banana u tuffiħ. ċuċ, ta' tifla, blueberries, pineapple, eh, eżotika. Eh. U bħala ħaxix inħobb ħafna karotti, patata.
Tajjeb. Inti. Jena frott nħob kważi kollox vera joġobni. Il-ħawħa naħseb l-iktar li torrobni. Tajba. Da s-sajf jisu provajt naqra ħaxix ġdijt. Ma tantx kont nieħu, ma s vera qed nipprova nellabora. Għar tal-labor.
Tajjeb, tajjeb. Ġin smajtu per eżempju bil-food guide eh, pyramid jew plate. Xikun dan? Ikollok jisuq l-ammont kem tittieħu ta' ikkel kull jum tibu Ikollok l-inqas, l-inqas is-soltu jkun it-zokkor u żejt u hekk. Eżatt, dak ikun fil-biċċa ta' fuq jekk hija pyramid. U xek il-ħamra. Mbagħad l-iktar li jkollok dak il-frott u l-ħaxix. Isfel, eżatt, frott, ħaxix hemm iktar affarijiet imma. Protein.
Protein, eħe.
Ħalib. Mhm, eżatt. U ħobż.
U l-eżatt, u l-grains, l-grains differenti, u cereals, etc. u misfel. Brot il-laħmijiet u għek jiddependi xiex u xek. Taf, u l-immu l-iktar, per eżempju, laħam li huwa healthy biex niklu għek l-iktar l-inqas nifex xaħmijiet u għek. Minna lija jek mux sejra zbal il-tġieċ minna lija. Tġieċ wieħed mill-inqas li fih iva u jiddependi ma parti, eh, u koll. Ah. Jek għandek il-chicken breast mod, jek għandek il-drumsticks jew il-legs mod ieħor. Dawk fihom iktar. Iktar tafu li m'hemm iktar laħam li huwa ħelti għalina hekk. Tanx maħxaħam. Mhux eżatt laħam imma hmm. l-ħut ukoll tajjeb ħafna. Xorta eżatt, huwa laħam tal xorta laħam tal-ħut insejħu l ma ħut huwa differenti. Ħut ukoll hemm differenti. Hemm il-ħut ah. taż-żejt u hemm il-ħut l-abjad. Eżatt.
Mhux hekk. Però l-ħut taż-żejt X'taħsbu huwa tajjeb? Le, le, għax għandu żejt. Għax għandu hmm, Mhux eżatt, eh? Għax is-salamun hmm. ikollu żejt imma vera tajjeb dak. Eżatt, eżatt, għax il-ħut għandu żejt li huwa tajjeb ħafna lina. L-omega 3 u 6 jisejħu jgħinu ħafna ta' forsi xejn l-omega l-omega fatty acids, le? ċaġa fir-ras. Hmm.
Għal? Għal-moħ. Yes. L-omega 3 u 6 jgħinu ħafna biex moħna jaħdem aħjar. Iva, ġveri, eh, ħut pal salamun, it-ton, u għek, ġveri, ma tajmi ħafna, għalina, bil-verita. Ma voj għandhom iż-żejt, imma żejt tajjeb. Eh. Sawa? Mxek. Per eżempju, l-fenek, ma tanċandu eh, xaħam,

Ikun hemm ħafna platti differenti. Soltu aħna tfal tagħmlilna nagħmlu nabla ġin u mbagħad jekk irridu nistgħu nagħmlu ħna qaġob plat bil-patata. All right.
U ikbar jihdu portion ikbar, ovvjament. Oh, tabad nil-ġu, inti ma tħobbux? Le. Le, xidejk. Sot mex mex. Delikata ħit tifla ma tkunx trid tuqs. Iċċappa s-subajja. Kif għanna nqasmu, per eżempju, il-platt tagħna, jekk ikun plattek, kif għanna nqasmuh? Bħala monti, bħala tipi ta' affarijiet. X'aħsbu jekk ikom tagħmlu platt ideali hekk.
Jekk il-ħaġa jkollha iż-żejt ma tantx nitfa, u bad mhm. nżid xi ħaxix bħala karotti, patata u hekk. All right, all right. Iktar.
Jekk ikolli tipo naqala ħam li nkun drajt nieħdu, mhm. nħobna nitfa' xi ħaġa li toġobni miegħu. Mhux bi fors tkun l-iktar ideali, eh, ma l-maġġoranza l-ikbar eżatt.
Eżatt.
Tkun naqa tajba saħt. Għal per eżempju, tamel chicken breast eh, healthy u kollu, ma titfa forsi erba ċips, jietek, ma tal-forn, tal-forn tajjeb.
Jena, ommi, taj li l-aħjar dix li tista tamel u għarros bi chicken fuq u mbagħad forsi naqra naqra patata max. Iva, iva.
Pero inti semmejt ir-ross u l-patata max. Dawk huma kollha carbohydrates Issa meta aħna nieħdu l-carbohydrates l-aħjar konna portion waħda minnhom biss. Ġifieri ħa tagħmel ir-ross jew tagħmel il-patata idealment. U xek. Mhm. Ġifieri dik għandek naqra carbohydrates, għandek il-protein li ssibu fiex issibuh il-protein taf. Fil-laħam.
Fil-laħmijiet, eżempju, jew jekk ma tkunx tikol laħam, għax hawn ma jikolx laħam bħal pereżempju beans jew alternattivi u xek. U mbagħad il-komplement Carbohydrates from. Għandek carbohydrates, għandek il-protein li huwa l-laħam u l-komplement ċertiku? Il-ħaxix, għax normalment ħaxix indaħlu ma dik. Għavoj, għaw ġili selli t-eżempju għamlu bit-tuffiħ. Ġili ħattu selli bit-tuffiħ, eżempju ġdajib, eh? Sweet u salt, tħol butħaltu sweet and salt. Vera, ħafna. Mux da' Lasel, ma xiex, per eżempju, ma' selid. U ma xi Greek yogurt ek nħobb. U jammi, jammi, jafu jek. Skont li għasel un bat, mux kollox, mux koll tip ta' għasel joġob. Vera?
Vera, għam. Kuz, noddu naslu l-għasel, rekkux ġej mis-satar, l-għasel rekkux ġej mill-li ma fjura ġej eżat, minni kabru. Għawbi.
Ija veru.
Veru, veru, veru, għandek raġun, għandek raġun. Le, nifmek, nifmek ta' sens. U għas eżempju ktar skur minn ieħor, skont il-pjanta li kun ġej eh, minna. X'għandna bżonn iktar apparti li niklu tajjeb, apparti li nixorbu, X'għandna bżonn iktar biex iżommu ruħna b'saħħitna? L-isport, jew l-eżerċizzju fiżiku, aktar mill-isport essaċ. Kif nistgħu pereżempju hawn min jgħidlek isma' jiena nobot, eh, jiena tgħidli ximmur ġim jew tgħidli ximmur ġirja għax niddejja. X'nistgħu eh? Jista' jkun pereżempju filgħodu jew naqa' hekk isu qed jidla mill-ħamsa hekk jistgħu tmur xi mixja mal-ħbieb u Għoddu titkellmu. All right, inti qed tgħid mela jekk inti tiddeq ta' ħaġa waħdek tagħmilha ma' sħabek biex tgħin il xulxin, prosit timmotiva l xulxin. Tas-sajf provajna jienu ħuti mal-mama ovvjament, noħorġu nimxu sas-suq. Għalli mbagħad tipo nixtru naqa' xi ħaġa żgħira u mm. nerġgħu mmorru d-dar. Tkun naqa' għal punt sabiħ. Eh, eżatt, eżatt. Ġifieri jekk ta' eżempju għandek għaddija li qed tgħid inti, mhm. eżempju min jobot jagħmel l-eżerċizzju fiżiku, allura x'għamel jiena l-ewwel waħda ma tantx attiva. Imma allura jekk nara pereżempju taraġġ nuża taraġġ flok il-lift, ngħid tagħmel nara hemmhekk. Mhm. Jew jekk titmur tixtri mkien mhux bot ħafna, eżempju, tmur bil-mixi. Mhux hekk, għalma tuża qisek l-eżerċizzju imma biex tagħmel affarijiet oħra. Naqra cheating. Xiktar, xiktar. X'nistgħu nagħmlu iktar pereżempju biex ħadd li ma tantx iħobb jagħmel eżerċizzju fiżiku. Nistgħu forsi immorru nom jew hekk. Hmm. Forsi fis-sajf. All right. Forsi dak li jkun forsi ma jħux pjaċir joqgħod jixxemmex u forsi jitħajjar jom. Jew jaqbeż xi waħda. Ah, ok, tgħid minn hekk tmur tom il-ħarġa tuża biex tagħmel ftit moviment. Xiktar, eh? Kella jisemur naqa fit-triq u jisuq ir-rota jew scooter. All right, all right, ok, jisa tuża xi ħaġa.
Differenti, prosit. Jew tipprova xi sport tara xi sport jista' jħajrek. Jew intom tagħmlu spin għattuni, tagħmlu spin, tagħmlu żgur ħafna eżerċizzju. Kollha tmorru spin jew le? Ija.
Kollha tmorru spin? Ah. Biss nagħmlu żifna wara mela. Żifna fl-aħħar tajjeb. Ejja mela mela mela. Jiena ħad nitla' l ma tagħmlu għentu. Iġbid sa tagħmlu xi ħaġa li tista' jkun toġobhom u xek toġobkom, pereżempju, għalhekk tagħmluha fl-istess ħin, mhux bil-forsi ġiri, Ma jismawx minn, ma mm. jħobbux il-ġiri, per eżempju, jew ġim, jew hekk. Forsi jiddejja.
Mm. Mm. Mhux hekk.
Forsi ma jħossux komdu jagħmilha. Eżatt, eżatt, u jisib affarijiet li jistgħu jinteressawk, mhux hekk. X'iktar għandna bżonn biex nkunu f'saħħitna. Semmejna li tikol tajjeb, li tixrob, li Tagħmel eżerċizzju iktar. Forsi nuqqas ta' screen time. Nuqqas ta' screen time. Mm, interessanti di. Għaliex? Screen time.
Għax inkella tista' forsi tiddamġja għajnejk, mhm. tweġġa għajnejk. U tista' wkoll Tista' ikollok iktar ħin ta' studju, iktar ħin ta' lob ma' l-ħbib, iktar mill-li ħin kollu fuq l-iskrin. Ok.
Għalix l-iskrin ħazina għal kollox għal moħħok u fl-istess ħin jista' jgħinek għall-edukazzjoni u koll. Ah. Imma ma tużax għal affarijiet ħażina. Ok, all right. Wan biex tagħmel użu mill-ħin bl-aħjar mod, ġifieri qed tgħid iġi. U jista' jagħmel nażat. Fil-fatt, pereżempju, x'inti ġi anke biex torqod, Eh, l-screen għandu ċertu kulur, sa' ma tibdilux il-kulur tiegħu, li moħħok jgħidlek li dan għandu pereżempju d-dawl. Jew għadu mal ġurnal Eżatt, u iktar mhux ħatorqod. Eżatt, eżatt, u ma jgħinekx biex ikollok raqda tliba. Eh, jisu għajmek iktar, eh. jispiċċa, għafa jaw minn jgħajjik, jħem ma jgħajjikx in the right way. Mux vera, jgħajnek ġastajnek, ma moħħok xorta jkun għadu. Jgħajnek, ta' konna sal minn l-skola, mhm. Kont imur naqbad il-mobile dritt ma kontx daka u issa u metti li għalti sa kemm ma tlesti il-homework u l-istudju ma sax tmissu. Proset mami.
Good job.
Li parent il-controls li pala YouTube kienet titfiju li ma tkunx tista' tmur fuq u after 24 hours. Ok, all right, trid tara ċertu ammont ta' ħin biss. Eżatt. Ok, kont tgħid xi ħaġa inti wkoll. Jien kelli ħabib u kellu dal-mobile u fil-karozza kien joqgħod jilgħab bih. Hmm. U Ġralu xi ħaġa u kellu ġimgħa mingħajru. Ommu ġiet tgħid lil ommi fil-karozza ma waqafx jitkellem magħha. Qabel filli kienu eh, jiċċassaw lej l-iskrin. U mbagħad iqisu Għax kera ma tantx titkellem.
Il-laħwa laħwa. Ġifiri ħaġa li jamlu ilu, ovvjament, bħala forsi kien xi tibta punishment kien kastika xi ħaġa. Jisek maqtu għalik. Eżatt.
Maqtu għalik.
Se tkun frissa ta' mill trid, pereżempju mhux meta tiddejjaq bil forsi tmur dritta li forsi pereżempju tmur tpenġi jew tmur x'imkien mal-ħbiebek. Veru, tkun free, inti semmejt kelma sabiħa ħafna, tkun free. Ġviri kultant il-mobile itellifna dik il-libertà li aħna namlu li rridu kważi kważi. Fanni li jenaf, għax aħna naqbdu għax rridu aħna. Mhm. Imma fanni li jenaf ma jħallinix il-libertà tajba, di vera. Veru, punt. Tajjeb ħafna. Iżda għandna programm għandna podcast ieħor fuq il-teknoloġija. Neġi nġib lilkom tgħid. Mħajrin ta' mħajrin. Eh, xiktar semmejtu l-screen time li ma jagħmilx tajjeb. Eh, semmejna dik iżemmejna x-xorb. X'hemm bżonn iktar biex aħna kunu b'saħħitna xi ħaġa vera vera importanti Li, li kultant ma nagħtux kas għax u nagħmluha, nagħmluha kuljum, però ma nagħtux kas l-importanza tagħha. X'taħsbu li Li nħaslu orraj dik oħra, ma konċa timur għalija, ma dik oħra tajba ħafna li ġene, personal hygiene. Għaj, min s-saħħa u li ġene u ma

tara xa tagħmel tpenġi l-istess ħaġa per mhm.
eżempju. Aha, tistax tisal ta' man nies. Ma tistax tmur l-iskola titgħallem, kollok tagħmilha online. Żmien twil online ma tistax tiddex, ma tkunx tista' tista' tkellem lil ħbieb. Eżatt, eżatt.
Għalina teachers kett tajba dik.

Iva, iva, veru. Fejn tidħol eġene, għena żgur. Għena żgur għax ġer isir niktar konxi ta' xirridu nagħmlu, jiġifieri fatti anka l-ammont ta' mart kien naqas dak iż-żmien mhux ah. dak il-COVID biss kien naqas mart li ieħor ukoll. Mhux vera anka l-maskra li kienet mm. tgħinna. Yes. Ma l-maskra kienet qabdek sħana kbira madwar ħalqek.
Sħana, nervi, tiġi tinten wara titkellem ħafna, believe ma kienx sabiħa. Nipreferi kol naqra, nieħu nibla naqri għal erba' tiem milli nagħmel nafx kemm bil-mas veru, veru. Plus li meta konna nibilaw ċertu riħat jew hekk fil-verità, xorta kien saħħaħ l-immune system tagħna. Ġifier ċerti affarijiet ma jimpurtax li aħna nimirdu xi kultant u xek. Mux timrat kważi ħin kollha x'inkella dak

Nisma' l-flashing u narhom jibqgħu ħirġin il-barra, pereżempju biex ikun pubbliku. Nagħmilhom kull-jum, aw kull imkien, u waħda tgħidli u hija sa nagħmlu naqa' sanitizer. Mm. Is-sanitizer jgħin, imma eh, jekk għandek il-sink. Eżatt, is-sanitizer ma substitute kont m'għandix availability. Meta kont imsiefra da sajf, ma kien hemm bagħtu mingħajr sink public wieħed.

Eżatt. Min infatti ġil nagħmel sanitizer ħin kollu. U mbagħad mur naħseb dejja xorta jkunu suwet. Ah. Eh, joħroġ l-suwet minn naġver il-ħwieġ ma jneħħiju lex. Imma ħeddi tal-idea tal-Covid għal-menu forsi għal-met għal-menu l-xulħut. Xorta li nara il ħaġa jħorġu mit-tojli u ma narhomx jaslu idejhom ġifieri bdnejt ummima. Imma għenetna u kol. Xini xiktar bejt inti semmejt naħslu snenna. Pereżempju li tħassru snien, dik ukoll hija xi ħaġa li nuqqas ta' saħħa. Il-verità. Meta titkellem naħseb in-nies ma jkunu jiħdux pjaċir jħarsu lejk.
L-aktar tkun għadek kemm ħadd xi basla jew xi tewma. Tgħidlu ersaq lem xmin, xka toqtolni. Ejwa, dik ukoll, dik ukoll. Jew pereżempju meta żabinu ħsieb taħt idejna u xek. Uġek, dik hija riżultat. Kalla nisma' jidux pjaċir meta tolli. Eżek, eżek,
ċapċaplu jilek thank you xorta ma. Le, veru, veru, basic hygiene importanti ħafna. Xem iktar importanti għal saħħitna. Namlu kull-jum, barra li naħaslu. Li per eżempju, taħsel affarijiet bħala l-friex, taħsilhom Orrajt, tbiddel il-frix spiss, per eżempju, ija, ija. Niddu se eżempju anka l-ikel, mhm. li ġennet l-ikel. Għanżajru.
Per eżempju, anka għakun għet s-sajr il-chicken, per eżempju, il-cutting board importanti li taħsela għara ma tiġ. Eżat, jew tmiss t-tġieċ u bat t-tġieċ nej, U bat murt mis saffarijiet oħra, dik hija titgħalmu intom fuq food handling, eh? qed tagħmluha wkoll tajjeb, tajjeb, qed titbismu għax għaw it-tiġa ta' home economics għandek. Għalek, mela, mela qbadnilkom suġġett, ehm, suppost jek ma tifħat għalaw xeba wara, jek tajt xaħġa ħazina.
Tissajru sew. Iva. Fil-forn.
Iva.
Ma jistax ikun nex, inkella jabdek food poisoning. Food poisoning, eżatt, salmonella. Dik hija xaġa importanti ħafna. U ġisimna jagħmlu ħafna ħażin il-food poisoning, kollu konsegwenzi anke aktar il-qoddim. X'namlu kull-jum li huwa importanti? Kuljum, u importanti nagħmluh tajjeb u bil-ħin adattat, nagħtu biżejjed ħin għalih, le. Norqdu.
Norqdu.
Kemm importanti l-irqat.
Ħaffina. Ħaffina.
Kella Torqod waqt il-lezzjonijiet. Mm. U ma jihdux pjaċiri. Ma jaqaw ġil ġrat. Sira l-oħra kien hemm tifla fil-jess. Sira għadet waqt l-Ingliż. Ommi!
Fimni ġili tiġri wkoll. Għamel tkun xi lesson war of sinar. Tkun għamilx nofsija fix-xemx. Tlab ċiloba jew jilqat tiġri. Jina l-essens meta jkunu wara l-break ma nkunu fl-iktar l-inħob uni. Iva, għax tkun għajjajt u tkun għajjajt da xej. Mhm. Pero għalek importanti u koll se mux bil-fors għax kull min jorqot jew dabdu n-nas waqt wara f-sinar ma jkunx għad bizzejt, pero l-irqat importanti ħafna. Importanti li t-min sijat kull-jum.
T-min sijat.
Għaliex importanti l-irqad, apparti l-irqad ma jgħodux waqt il-lessons. Għax ġismek, għax ġismek irrit juhu brek ma jridx jibqa' għaddej ġurnata sieħa ċertu ħin u l-moħ. ċertu ħin, ċertu ħin il-ġisem ma jistax jibqa' għaddej għax inkella. Jiġi eżawri.
Eżatt. U anka jnejk irritu jihdu brek. Għajnejk, eżatt, eżatt jihdu break minn screens, minn ħin kollu fukaw fuq affarijiet oħra minn forsi karti li għeddu naqraw. Moħna. U xek. Moħna.
Mhm. Iktar ma torqot iktar ġismek ikun jista jisu jikber. Iva.
U
jinduna baffarijiet jist Li jkollok bżonnhom. Inqas ma torqod mhux se jsib dak il-ħin mela issa ħan noqgħod nipprova niskropi dik il-ħaġa. Eżatt, proset, vera din hija xi ħaġa li forsi ftit jagħtu kasa, però fil-verità meta norqdu aħna ġisimna ma mhux ikun waqaf u break biss, mm. però jkun pereżempju, ma nafx qatt innotajtu għandhom, jekk pereżempju tistudjaw xi ħaġa llum, Illum stess ġiri ma tkunx tisaw tiftakru għada, tqum l-għada. U tiftakar kollox.
U tiftakar kollox.
Għax il-moħ jaħdem, jibda jaħdem ġiri, sew, fil-break. Metu jieqaf, meta ħna nieqfu, namlu xaħġa vera li toħdinna minn moħna. Jena ndoq il-pjano u t-teacher tgħidli Meta ma tkunx tista' ġiba, qabeża mura l-oħra. Iva. Imbagħad hu daqna qabrek imbagħad terġa' mura li hawn jirnexxielek. U veru, veru, għax il-moħħ meta jieqaf jaħdem fuq dik il-ħaġa partikolari, jew f'każ tarqat jieqaf jaħdem għal kollox fuq dawk li tkun qed tagħmel, qed jaħdem qed jgħin biex hu jibda jiftaka jipproċessa dak kollu jrid il-ħin tiegħu wkoll. U xek ġisimna wkoll. Biżejjed enerġija biex tkun tista' tagħmilha. Eżatt, anke meta kull ma nifilħux. Kultant jgħidlek inutli tħu kemm pillolu misturi u hekk, kull ma trid tistrieħ, torqod. Għax dan dak il-ħin il-ġisem fejet jaħdem biex anka jfejqek, eċetera, u din natural ehm, instinct. Proset, jiena nofs affarijiet wasalna ġifiri. Imma għandi kon ftit ġoħob nagħti ftit xenarji tajjeb biex intu nara x'tamlu. Qabel ma nissidnu magħna lil Brian Kirkop li ħajtina naqra feedback fuq dak li jedna. Sewa, mela ħantikom xenarju kull wieħed ejja, nibda minnek Kelly. Għandek hu kizar, per eżempju, u l-mama vera siba diffiċli biex titima wikel li huwa bnin, tajja, għax jgħidu ħafna minn dal-dikel ma joġbux. X'tista' tagħmel jew tissuġġerixxi li mamma ovvjament biex tagħmel biex jibda jiekol iktar minn dan l-ikel. Jekk tagħmillu l-ħaxix u dan u hekk fil-platt,

Kun bil-patata, karrotti, piżelli. Jien per eżempju hekk kont kien biex tatini kont impati ħafna biex niekwel. Soppa, brodu hekk insija. Hekk qed tagħmilhom li ma patata max u tħallat li dal-ħaxix b'xi mod jisu burger. La burger or right. Naqaċiti. Konna nagħmlu la smoothies. Smoothies, iva, smoothies seħeb eh, xi mod ukoll jgħaddi naqra pure. Proset, inti nejna Il-ħabiba tiegħek għadha kemm qaltlek li spiss tħossha anzjuża u tispiċċa tinfexx fl-ikel. X'issa x'tissuġġerilha hekk biex tgħinha biex ma tinfexx fl-ikel jew qed tgħix fl-ikel ħażin?
L-ewwel nett jekk qed tħossha anzjuża ma żommiex għaliha. Ok, proset.
Mhux bil-fors tgħid lili għax jien jista' jkun ma nifhimiex imma tgħid li xi Għaw ġenituri, xaħat li tafda u li taf li għadda minna. Għax eh, jekk ma tantx għaddejt minna ma tantx tista' tagħtiha feedback. Prosit, yes. Umbat u kol tista' tagħmel, per eżempju, ma tantx Jekk ħa nixtri pakket ċikkulata, ma nixtrix ħafna li jservina nixtri naqra, per eżempju, għal kull ġemma. Biex ma jkunx għavej li bikun għax l-stress tmur għali għamil l-ewel, veru, dik trik li namila jien, id-dar ma nixtrix, għalli għalmenu kun id-dar ma ninfiex, għalli barra bat. Ġili. Jew per eżempju tista' tgħinna per eżempju tgħidha hija morru mixja minn flok. Teżem biċċa mpillek hawn għandi ħafna nejmi ħan infex nikol. Le, le, tlaqna, tlaqna mixja, ndu parlaw, ndu jew whatever, ta' minn ħaġa li tħobb tagħmel. Ux veru. Tajjeb, proset, imma di tajba ħafna li ssib il-xaħat għax għandna tkellmu ħafna fuq is-saħħa fiżika, però s-saħħa mentali kultant ninsew. Ux vera. U dik hija importanti daqs fis-saħħa fiżika, litteralment daqsa. Għax ma nkunux sew minn hawn, ma sew nkunu sew minn imkien iktar. Mhux veru. Iktar ħaġa ta' fett bħal meta tikol healthy. Ġieli għalfejn ma nikolx healthy għax tittinfex f'xi ħaġa li tik comfort food ngħidulu. Mm. Mhux vera, ċokkolata, affarijiet li da comfort food. Ah, għalfejn konna bżonn comfort għax sinjal ma nkunux 100% happy. Mhux hekk. Ah. Ma jkollokx
ċans biex eh, Jekk eh, iżomm l-anzjetà għalik ma jkollokx ċans biex
Gawdi. Taħseb fuq affarijiet sbieħ. Eżatt, u kollu nikkonċentra. Proset, eżatt, kollu xeffet, wan kemm nikkonċentra. Proset. Li kiku kellek tagħmel regola waħda li tgħin biex juħsib is-saħħa tan-nies in ġenerali, jekk fil-liġi, eżempju. Tgħid kulħadd bil-fors irid jagħmel din jew kuljum jew darba. Kulħadd bil-fors ma jridx ifejjeb. Il-laħwa da' sekka taqtanu t-tipjib, Marija Santa. Oh, mi immagina Prim Ministru, il-kejdu. Kem ħana għalaw protesti. Għazzawx kejdu, barra. Fil-budget iżda, maħġba fil-budget. All right. Meta sħabek jarawk tiekol ikel bnin u tevita ikel li huwa ħażin għal saħħtek, jgħidulek u ejja, mhux darba ngħixu u kull li trid ejja tagħtix kas, x'qed tkun it-tweġiba tiegħek? Jien kieku kont ngħidilhom, kont ngħidilhom iva nifhem li darba ngħixu imma dik il-ħajja nixtieq ingawdiha b'mod sabiħ mhux b'mod ikrah.

Tkun ma tkunx isek b'dak il-mod li tista' tagħmel affarijiet. U da ma tixti għaftejx li ġifieri daqshekk ma ħandi kolx xejn unhealthy qatt qatt qatt ovvja. Eh, darba fix-xahar kollu. Darba fix-xahar. Jekk ħrixt ma' sħabek u forsi mortu post li għamel ħa burgers, mm. burgers tajbin ma tiħux burger tajjeb. Ma tiħux kuljum, ma tiħux spiss. Mhux veru, dik fisser li tgħix għal-ħajja. Fimt, bilanċ, il-bilanċ huwa kollox, ux veru, f'kollox. Tajjeb, mela jiena ħaniqaf sekonda però ħankun qed nistiden ħdejja issa lil Brian Kirkop ħajkellilna ftit fuq dak li ddiskutejna ħnaraw naqra jekk jaqbilx magħnek hemm x'affarijiet li jrid iżid, oġobnieh x'kif tkellimna u x'ħajtina xi kastik tal għedna xi ċuċata. Ibqgħu hemmhekk. Nilqaw ma' nessa lil Brian Kirkop li huwa uffiċjal edukattiv tal-istudju soċjali li s-soltu dejjem ikun magħna insomma l-min isegwi l-podcast.
Brian, kif inti? Tajjeb ħafna. Tajjeb. Illum. Zbira ma kienx illum iva.
X'taħseb?
Wara li smajt lil dawn l-istudenti ovvjament ħadd pjaċir għax tawna ideja ta' x'inhi saħħa Saħħa mhijiex biss in-nuqqas ta' mard, jiġifieri just li m'iniex marid. Saħħa hija li napprezzaw il-ħajja tagħna. Napprezzaw il-ħajja tagħna mil-lat fiżiku, mil-lat soċjali, mil-lat mentali, emozzjonali u kull sfera oħra. Ħadt pjaċir nisma' ċertu affarijiet li baqgħu jinstemgħu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Niftakar meta kont żgħir, jekk ma tikolx il-ħaxix ħa tibqa' żgħir, jew jekk ma tikolx il-karrotti ma tkunx tista' tara fid-dlam, u dawn l-affarijiet li jgħinuna biex ovvjament nifhmu li għandna bżonn nieklu b'mod bilanċjat. Ma nistgħux nieklu ħafna minn ħaġa waħda li togħġobna, importanti li nieklu ftit minn kollox, ħalli kemm jista' jkun nieħdu ħsieb saħħitna. Importanti li meta qed nagħmlu bilanċ, nagħmlu bilanċ bejn dak li jogħġobna u dak li hu tajjeb għalina. Mela, Isfin, mid-dera kollha hobbu tisfnu. U tajjeb, ovvjament għax għandek eżerċizzju, eċċetera. Imma apparti l-isfin, tridu tkomplu wkoll x'tagħmlu aktar? L-iskola, tiltaqgħu mal-ħbieb u tagħmlu affarijiet oħrajn li huma tajbin għalikom fi sferi oħrajn. Importanti li meta Pereżempju, nieklu, nagħżlu x'nieklu u ma niklux. Kif semmiet Cadence jekk titla' fil-Parlament, ovvjament nevitaw vizzji bħal pereżempju tipjip, alkoħol u affarijiet bħal dawn li jistgħu jagħmlu ħsara lilna jew dak il-ħin jew aktar ma nikbru. Il-ħsara mhix biss. fiżika, imma ħa tkun ħsara jekk jiġi xi ħadd ipejjep ħdejk waqt l-ikel. Ħa jdejqek. Jekk Anka r-riħa.
iweġġalek rasek.
Anka r-riħa. U dawn l-affarijiet il-gvern, il-gvernijiet li kellna dejjem indunaw bihom. U bil-mod il-mod fejn meta kont żejr jien ġo restorant kulħadd kien jista' jpejjep. Ġewwa.
F'tal-linja normali li ssib lil xi ħadd ipejjep, illum dawn huma kollha nqatgħu. Bil-mod il-mod in-nies irrealizzawha u bejn ħaġa u oħra ovvjament in-nies irrealizzaw b'dawn l-affarijiet. Importanti li meta jkollna bżonn l-għajnuna ovvjament nitolbu għal l-għajnuna. Kif semmiet Nina, Jekk ikollok xi ħadd minn sħabek anzjuż, importanti li tgħidlu biex jitlob l-għajnuna. Il min għandu il min għandu jitlob, il min taħsbu li għandu jitlob għajnuna? Xi ħadd li jafda. Xi ħadd li jafda, xi ħadd li hu kapaċi. Il-ġenituri l-ewwel li għandna nsaqsu. L-ewwel li għandna ngħidu, m'għandniex għalfejn nibżgħu mill-ġenituri. Ovvjament, Aktar mill-ġenituri, ma naħsibx li hawn nies li jridulna ġid. U għalkemm kultant jigdbulna sa ċertu punt li jekk ma tikolx ħa tibqa' żgħir. Per anke l-aħwa jigdbu għax kelli jekk ħa tagħmel. Mela.
Imma fl-istess ħin, fl-istess ħin importanti li noqogħdu attenti. U nagħlaq b'dak li qalet Emma, darba ngħixu, imma importanti li ngħixu sew. Importanti li ngħixu mhux neżistu. Ovvjament, il-ħajja ma tistax tgħid x'tip ta' mard tista' nistgħu naffaċċjaw. Nieħdu kemm nieħdu ħsieb saħħitna, qatt ma tista' tgħid x'ħa x'ħa naffaċċjaw fil-ħajja. Importanti li nagħtu każ il-saħħa mentali, nagħtu każ is-saħħa fiżika u l-kull tip ta' saħħa oħra ħalli dak li naffaċċjaw fil-ħajja nkunu nistgħu niġġildulu u napprezzaw dak kollu li għandna madwarna. Eżatt.
U fil-fatt, inkompli ma tiegħek x'fej semmiet eżempju Nina jekk kollok eżempju għax tajta l-eżempju li kollok ansjetà, it-tifla jkollha ansjetà u twittex l-għajnuna l-istess anka għal affarijiet fiżiċi. Jekk aħna nħossu xi ħaġa li mhijiex f'posta, immorru għand it-tabib. Għaw ħafna jibżaw morru għand it-tabib, jibżaw għax forsi jibżaw minn li ħajdilhom, Forsi ma jridux ikunu jafu kważi kważi x'għandhom u x'm'għandhomx, jibżgħu forsi li jieħdu biex jieħdu l-medication li għandhom bżonn. Però importanti ħafna. Ġifieri aħna jekk inħossu xi ħaġa li mhijiex f'posta, mmor għand it-tabib. Aw Malta ħafna servizzi u xekka, u t-tobba xaw iktar eh, fejn nistgħu klinik, eżatt ċentra tas-saħħa, jekk vera gravi hemm l-emerġenza, issa fetħu ċentru ieħor jekk mhijiex emerġenza imma jekk xorta għandek bżonn xorta tmur. Iġviri, importanti ħafna li aħna namlu użu minnhom daw, u veru. Xlar ħaġa li serna namlu, ma nafx imma aktar madda żmien, serna esperti kollha għaliex. X'serna ma toħossu xi ħaġa. Li jew infittxu Google jew hekk. Tiktiblu xi sintomu li għandek U tidħol tfittex. Mhm. U kollha da sintomi kollha iwasluk li ħadd mut eh, fl-aħħar. Jekk għandek xoġaħ taras, jekk għandek xoġaħ fsiqek, ħadd mut eventually. Iġbi dik l ħaġa, aħna Google mhuwiex tabib, l-AI minn ċeġġibri mhuwiex tobba, it-tobbu ma tobba. Sewwa, jiġifieri l-ar ħaġa li nagħmlu din din ngħidha ħafna speċjalment għal min jinkwieta ħafna bħali, li nevitaw li nidħlu nfittxu. Li nidħlu nfittxu Ora, tfittex per eżempju xinu ħelti għalina, xinu tajjeb, jew jekk għandek kondizjoni, x'għandek tikol għal kondizjoni, all right. Imma mhux ix ikollok sintomu tidħol tfittxu hemmhekk. Sa għadik hija l-ħaġa li tista' tagħmel. L-aħjar dejjem ġenituri fil-każ tagħkom u tabib f'eventwalità li forsi ġenituri ma jafux. Forsi ftit drabi, pereżempju ma tkunx tista' tmur għand tabib tfittex pereżempju x'tipa xi ħaġa, imma jekk għandek idma ta' nemusa u tgħid isma' x'l-aħjar nagħmel biex ma tibqax tikolni. Ma hemm nagħmlu għand tabib għal xejn. Eħe, imma mhux għax tħoss xi ħaġa tmur. U issa qed isiru home visits it-tobba, allura ma tkunx dak is-saħħa li tkun tista' tmur, se ċempillu tgħidlu

qed nipprevenu kemm nistgħu għax kif qal tajjeb Brian. Tieħu il-mediċina.
Eżatt, milli jkollok bżonn il-kura. Fl-aħħar mill-aħħar dejjem aħjar nipprevenu milli jkollna bżonn ngħidu nieħdu li rridu mbagħad u jkun hemm il-kura. Għax veru. Tajb ħafna, grazzi ħafna, grazzi li segwejtuna, proset ħafna li l-zetfall li għanna maħna, vera bravi, ċabċipa, għulkom il-boskom, vera. Grazzi u kol anka l-għallima li waslu. Eh, sawnek. U eh, kalla jrid forsi anka kejdins ta' sasal parlament Ekk id-deċidejna mid-dera, eh, forsi ma tafx kif il-qoddim tkun ministru tas saħħa Grazzi ħafna u narakom għal-podcast. Anzi, qabel ma narakom għal-podcast li jmiss, skużawni, nixtieq nagħti dan il-ktib ta' Trevor Zara, il-kull student stejjer tal-wah wah wahx. Dan huwa tagħkom wieħed kull wieħed biex taqrawh u toqgħodu tibżgħu bil-lejl għax tkellimna fuq l-irqat u jiena ħan ikkawżalkom nuqqas tal-qat. Għaj palija. Grazzi ħaf. Provajt nirbħu minn fuq is-sata dan. Veru, u għadek ma rbaħtux sissa? Issa ġibtu.
Issa ġibtu, dalla kien il-podcast. Proza tħafna.